Che bai u le, tun chu mah hian Mizoram University hnuaia UG Syllabus Geography bikah Remote Sensing GIS Project uaka Identifications of Aerial Features hemi hi tun chu mah hian kan khawih dawn a. Tutorial hmasa lamah khan Image Rectification tih te, Identifications of Point tih te, Identifications of Linear Features tih te kan lo sawi tawh a. Kan tumah hi chuan Aerial Features, Identifications of Aerial Features bik a hi kan sawi dawn a ni. Tichuan tum hmasa lama kan lo hman thin tho eh tawpawsit a kha kan hmang dawn a, hei hi lo ni ta a, tichuan a area pawh helai hi aw tawpawsit a a vei lam bangkil a kha a ni dawn ta, hetlai kan highlight ang hi a ni ta. Tichuan eh

Rectified image-a kha a ni ta a ni. Rectified image kan tih awmzia chu georeference image-a kha a ni ta a tawpahrit-a hi. Georeference tawpahrit a nia ih let long value engkim khi siam dik sa digital format ina a lo hmuh dik sa thlap tawh tihna a ni ta a ni. Chu chu exercise hmasa bera tutorial hmasa lama kan lo sawi tak kha a nia. Hei hetlai hi han en leh ta ila tah hian a dik leh dik loh kha chu chhing takin tar a lang a. Tihian cursor kan dahna piangah khi mi ahh. A lehlawng value-a khi chu, oh, a geofriends, a georeference point-a khi chu a rawn lang tawh mai dawn a ni. Tichuan, coordinate pawh nei sa thlap kha a ni ta, hei hi chu tichuan, eh, tun tupa kan khawih tur chu kan ta lan tak ang khan aerial features a ni a, aerial features chu eng nge ni kan tih chuan, eh, hemi an tawngah chuan, GIS tawngah chuanin polygon tihna kha a ni mai ta a, eh, area neia kha, oh, chu chu Kan ta lan tur a chu ni ta a ni. Tichuan helai i kan area tur chu helai kan ti langa helai area hi a ni leh mai a, tutorial hmasa kan lo hman tawh area tho a kha kan hmang dawn a ni aw. Tichuan shape file kha kan siam leh anga shape file siam kha hei kan ta hmasa tur kha a ni zel ta a. Hei hetlai hian shape file siam sa kan la neih loh avangin editor ah kan kal a nan start editing ah Ahh loh a catlock ah aw a catlock atangin kan kal anga tichuan save file kan lo siam tawh sa kha a hmain kan lo sawi tawh a point kan siam a tin a dawt lehah chuan polyline kan siam a tun tumah erawh chuan polygon a ni kan tih loh kha tichuan kan eng nge ni ang kan heti laiah drive eng nge maw ber chhungah khanin ih. folder kan lo nei sa ah khan kan va siam leh meng a tah hian ka a la hma ka lo hman tawh thin tho ah khan kan siam mai eng a shape file ah kan kal leh eng a tichuan hei hi lo lang leh dawn a ni aw eh tutorial hmasa en tawh te chuan kan sawi tawh a hei hi sawi leh vek pawh ngai lo maithei amaherawhchu chu tutorial hmasa en lo te tan hetah hian in kan siam tur chu khi dah pawh hian en chhi ta ula underscore khi a rawn hmang a eh space bar hmeh hman reng reng lo tur a ni hetah hian. Kan tih tura chu area, aerial features, a ni. Aw aerial features a nih vangin aerial tih kha ka han dah mai ang a. Tichuan point aia hma kan sawi tak ang khan polygon thlan tur a ni. Tichuan polygon kan thlang anga unknown coordinate system chu projected coordinate system a nia tih tur leh hmasa kan sawi ang vek kha hi chu a ni. UTM ah kan kal leh ang a,

New-a kan kal anga tuna mi ngai ang chiah khan hei real one kan siam tawh a, Arial Arial leh Arial one ang in siam ang aw tichuan polygon a nia hei hi tuna hma chiah a kan tih ang khan.

kan sawi eng hei tah hian han en chhit a ila han zoom ta vak ila hetah hian eng area ria nge kan hmuh tih laia kha a pawimawh lai chu a ni ta a ni area nei chi reng renga kha eh polygon ang chi a eh kan tarlan theih tur ho a kha a ni ta a tichuan hetlaia a lan danah chuan kan shape file ah hian aerial nei chi chu eh thil lian tak tak a ni hei. Forest ang chi te pawh hi area nei tho a ni ta, heng ho hi dense mixed jungle aw bamboo forest a ni ta a ni hei ho hi. Tichuan heta hi open forest a awm ta. Tichuan hei a eng ho a hi tawlhpahrit kei kan en dan hi kan thiam vek tawhin ka ring a, tawlhpahrit hi a eng a nih chuan umm cropland kha a ni ta a ni, agriculture area kha a ni ta a. A mal chu heng zawng zawng hi tun tumah hi chuan a vaia kan khawih hman dawn lo avangin aw a vai kan khawih hman dawn lo avangin khawih tur bik te a kha kan kan siam anga engtinan settlement area settlement area hi kan siam anga tin pakhatah chuan a dawt leh ah chuan ehh eng nge a intiang aw pond aw hei hetlai hi ehh. Kan hmu thei in ka ring a, hei hi water body a ni. Aw hei water body a nia. Tichuan hei pawh hi lui a nia. Lui chu linear features ah kan siam tawh a. Hei hi water body pakhat a nia. Tichuan water body dang chu hei heta hi a awm bawk a. Aw tichuan water body pahnih. ang kha kan nei daw a water heta pawh hi water body a awm a water body ho leh a bikin pond emaw lake emaw kan tih ang a hei ho hi tin leh hei settlement area ho hi triangle ah polygon form ho a hi aw kan khawih dawn a ni aerial wall ah hian ehh-- Settlement area, settlement ni ta se aerial chu-ah chuanin pond emaw water body ho kha kan kan ti dawn a nia. Tichuan, save file kan nei tawh a, hma kan sawi tak ang khan, hma exercise te nen a inang reng a hei hi, ih a inan lohna kha chu polygon siam kha a ni mai ta a, ih thil harsa kha a ni tawh lo a. Tichuan, amah hi vek hi kan click anga editor-ah kan kal anga. Kan khawih tur a ka, aw, start editing kan khawih dawn ta ni. Tichuan, hmami an tih ang bawk khan tah hian create features hi kan click leng a, tichuan Arial one, Arial zawk a kha kan khawih dawn a, tichuan Rectangle in nge kan tih dawn, Circle in nge, Ellipse in nge, Polygon in, Polygon kha kan khawih tur chu a ni ta ni, Polygon kan thlang ang. Tichuan hei cursor a kha a rawn dang leh ta, plus a rawn inpe leh ta, tichuan settlement kha kan khawih hmasak dawn avang khan ark toolbox ah hi chu kan tangkai loh avangin kan x ring a, settlement a kha kan khawih dawn ta a ni. Chuan settlement one two three ang khan kan kal tir mai hian a tlaihi settlement area a hlawm deuh vangin settlement area one ang tura khan ti khan kan digitize ang a, ama awmna chinah kha tikhian aw. a hlawm tha deuh lai chauh kha kan la dawn tunah chuan aw hlawm tha deuh lai khan kan double click leh nga tikhian khi khi a rawn awm ta a ni khi khi settlement pakhatna lo ni ta se tichuan a hma mi ang chiah ehh tutorial hmasa kan sawi ang khan hetiang kan tih zawm piang hian thil dang tilo in editor ah kan kal nga save ah kan kal dawn a ni tichuan settlement dang kha la awm chuan tuna mi ang bawk khan ih-- Kan ti leh dawn a ni. Hetlai Adila settlement hlawm lian tha deuh chu te te hi awm leh ta tichuan a hlawm lian tha deuh khi kan la leh nia. Doh kan duh tawk dawn chuan double click tur kan tih kha tichuan heti tura kan kal leng a, kan save leh zel a. Aw tikhan pahnih chu kan la ta a, settlement hlawm hlawm lian deuh hlek zel a kha kan la ang a. a tih dan zirna chiah ni vangin tichuan ta hi a lo awm leh a. Editor ah save a ti ta bawk. Tichuan settlement a chu hei eng emaw sang chu settlement a lo awm a, hei in hmuh in hmuhin ka ring a tah pawh hian settlement deuh vek zawk a ni hetiang lai te phei chu amaherawhchu Tû ṭûngah chuan kan highlight lo ang khi mite settlement pathuma chiah hi kan ti eng a? Hrih a la. Aw, tichuan hemi kan tih zawh tawh chuan kan duh tawk tawh chuan save kan kal vek tawh a, kan stop ang. Tichuan khi khi chu tikhian a lo awm tawh ta a ni. Tichuan settlement pathum kan lo nei ta a. Tichuan. A dang chu water body kan tih duh dawn a kan ti a, water body he tlai vawi khatih kan click leng a, editor ah start editing ah aw tichuan features ah kan kal leng a, Arial one zawk kan khawih dawn a, polygon ah te chuan a lo nung leh ta. Tichuan kan mouse hmang khan kan han zoom vak anga Tichuan, keyboard a C kha hman tangkai tur kan ti lo aw, a ka teh nghil loh tur a ni. Tichuan hei te hi water body pakhat a awm a, he pond tak kha a awm ta a ni. Tichuan, hei kan la dawn a ni aw. Pond number one kan zau a, editor ah kan kal ang a, kan save ang. Pond dang kan zawng leh ang. Heta hi a awm a, aw tiin kan zoom vak ang a, pawn che dan kha. Tichuan editor ah bawk kan kal leh anga kan save leh ang. Tichuan pawn dang a la awm dawn a kan hriat chuan kan lo zawng lawk anga pawn che dang a la awm chuan eh. Tha kha chu zawn leh mai tur a ni ti khan hei stop hma khan aw la stop miah loh tur a ni. Save han save ringawt tur a ni. Tichuan hei te hi point ang deuh chu kan hmu leh ta a, hei hi point tho ni a nih hmel a, eh point ang khan kan dah kan la ang a hei hi. hual deuh rai a ni he he pawn te hi a tichuan pawn kan nei leh ta pawn pathum kan nei a kan save leng a kan stop tawh ang tichuan settlement area pathum leh pawn pathum ah polygon kan lo siam zo leh ta a tikhan ah digital format angah chuan khi khi spatial che ulh a nia, tichuan a non-spatial lamah khanin ih an hming a kha pek a ngai ta a ni. One two three ih khi ho khi one two three in emaw tih tur rel hmasa kan tih ang khan eh an hming emaw an number emaw kha kan pek a lo ngai ta a. Tichuan khi ting lai khian a lo inziak a lo inziak lo mai thei a, hrelo engtin an aerial features a hi nahheo law a kan dah ang a, chhin a. Hei hi ehh eng khuang nge Tea Garden ah hian hospital Bagan a khaw hminga kha ziah duh ngai thin ta a Sir Zui tih a mi Sirs Vii tih zawk a mi. Nia aw eng pawh ni se a comment kha chu kan phuah chawp mai anga ih hetlai hi chuanin eng per nge kha kan han kan han hriat chiah loh avangin veng hming emaw a comment ang khan ei nih chuan a kha chu kan tah mai anga hma mi te ang chiah khan open attributes table a non spatial editing a kha kan khawih leh dawn a ni ah hian at a kan kal leh anga aw tichuan a veng hming aw name. A kan ti leh meng a, tichuan text kan thlang leh ang. Aw! Tichuan, OK kan ti ang. Tlai hi lo insiam leh ta a, Editor ah kan kal leng a, Start Editing atangin, aw! A veng hming pakhatna chu engtin nan kan phuah sawp sak ang. Hei hi chu a veng hming khi Vai hming vek anih avangin Mizo hming kan pe dawn a ni. Zarkawt lo ni ta se aw! Zarkawt A veng hming pahnihna chu dawr dawrpui ti leh mai ang aw. Umm a veng hming pe thumna chu Chamari lo ni leh ta se. Aizawl hming veng hming thenkhat dah mai ang aw. Tichuan editor ah bawk an kal eng a save edit atangin kan stop daih dawn a ni. Tichuan umm khami settlement area bik chu tikhan kan zo a. Tichuan aerial features one anga kan chhinchhiah water body ho a kha aw. Tuna mi eng chiah khan open attributes table ah kan add leng a, add field ah. Tichuan name tho kan pe dawn. Amaherawh chu helai pond ah erawh chu hming kan hriat loh avangin duh leh pond one two three angin kan peng a. Aw pond one two three angin tichuan eh tutorial hmasa kan sawi tawh a, decimal form ang anih loh chuanin short integers te long integers te a hman thei a ni. Amaherawh chu decimal form a nih chuan float hman ngei ngei tur kha kan ti ta. Amaherawh chu tuna kan hman tura chu decimal a nih loh vangin short integers kha kan hmang meng a, ok kan ti nghat ah hian a pawnt number a kha kan sawi tawh mai dawn a ni. Tichuan editor atangin start editing an kal eng a, hei kan chhut hei pawnt one tih ta se, pawnt two, pawnt three. alo ni leh mek a editor tangin save edit ah tichuan stop editing ah aw tichuan eh kan tikhan polygon bik a chu eh non spatial editing ah pawh kan sawi der a a hming pawh a hming kha kan han ti lang leh chin dawn a ni tichuan kan highlight chin ang alo en ula arial ho ah hi eh arial ah khan attribute table tan khan tikhian kan en ti chin anga entin a zarkawt veng khawiah nge awm kan tih chuan hei tlai hi Zan kawt chu rawn in highlight mai a tichuan a nih leh dawrpui kan ti lenga hei dawrpui kha rawn in highlight leh a tin chanbari khawnge awm kan tih chuan hei tei chanbari kha rawn awm leh mai ni tichuan kha kha a lan dan a chu ni ta a ehh non spatial pawimawhna te pawh a ni ta a tichuan tuikhuah hrang hrang tuikhuah pakhat atanga pathum a awm ta a tuikhuah pakhatna kha khawiah nge awm kan tih chuan hei te hi. Tlaite hi rawn hai lai ta, aw te deuh hleka kan sum nge. Tichuan a tuikua pahnihin a khaw nge awm kan tih chuan heta hi a rawn hai lai leh ta a, chih chuan tuikua pathum te chu heta hi rawn awm ta a ni. Aw tikhan Anon Spatial Editing nen kan dah ta, a hming kha kan tar lang leh sin dawn ni. Aw tutorial hmasa mite ang khan eh a hming kha kan tar lang chhin anga tah hian kan kal leh anga properties a kan kal anga hming kan tar lan dawn chuan aw. Label ah label sak an kal anga, label sin features a tilh enga a name ah a nilh enga tichuan a size a kha ka ti lian ve deuh nge tih lutuk takin aw tichuan play kah hei chu duh duh hman theih a ok tichuan khi han exit taila kan hmuh theihin ka ring a ahh. Pawn ta kha hei ta hi one a awm a, ta hi two a awm a, ta hi three a awm a ni. A rawn highlight a, a lo teh deuh hlek a, sa ang loh a khi ka ti lian a ni aw. A numbering a khi in hmu pha lo in ka ring. hnih ruk ah hian kan dah nge tichuan aw hei ti hian a rawn lang ta hei pawn number one chu te hi a awm a tuikuah number two te hi tuikuah number three te hi a rawn awm ta a ni tichuan umm a veng ho kha kan han ti lang leng a tuikuah chu ti khian a tuikuah awm na a lang ta a veng ho chu anmahni khan kan properties ah kan kal ang a. Khawiah nge chah zar kawt te, khawiah nge dawrpui chang mari te a awm? Aw, labels ah kan kal leh eng a, labels in features a kha index layer tih kha kan tik leh phawt ang a, helai tik ngei ngei tur a ni tih chuan ID ah label field ah khan khawi ber nge kan tar lan dawn kan tih chuan name ah an hming kan tar lang dawn a, aw tih chuan an size a kan thlang a, hei hi duh duh thlan theih kan tih tawh kha Apply, OK. Tikhian hei zar code te hi rawn awm inziak a, Dawrpui Changmari hi rawn inziak ta a ni. Tichuan umm tikhian ih polygon-a chu kan zo leh ta mai a, tichuan tutorial hmasa ah chuan Linear Features kan ti lang a, tin a leh bek ah chuanin a hmasa leh ah chuanin Benchmark-a kha kan ti lang a ni. Tichuan khang zawng zawng kha digital format-in a lo in save vek ka tih tawh kha Chuvah chuan tunah hian kan ti lang chhin dawr a ni. Aw, kan hah kan la lut chhin anga hemi area chunga kan tih hrang hranga kha eh, a pakhatna chuan point a kan ti lang anga point tah hian benchmark kan la lut a, tah hian kan ti chung symbol hi kan thlak anga umm tichuan a ah twenty velah kan ti lang a ni. Hei hi tutorial hmasa hmasa identifications of point features a save file kan lo dah that a kha a ni ta a ni. Tichuan hei te hi a rawn lang ta a aw. Tichuan tah pawh hianin a hma kan sawi tak ang khanin attributes table a kha nei ve a ni. Hei benchmark khan number a nei a, benchmark number hrang hranga khi kan tih lang ve leh dawn chin anga umm properties ah kan kal anga, Tichuan, Labels ah kan kal a, Label features in this layer ah kan kal a, tichuan BM tih khi kan chhut a hma a kan lo siam tawh sa ni vangin tih khian kan tang a, fourteen ah kan tang e, chuan Arial black ah bold. Tichuan khi benchmark kan siam ho a khan ti khian number an mahni number theuhah kha a rawn an bulah khian ti hian a rawn inziak ta a ni. Aw tichuan khi khi tunah hianin point identifications of point leh identifications of polygon a kha kan dah dun chin ta tihna a ni. Tichuan linear features a kha kan dah kan dah luh leh chin anga identifications of linear chu he mite pathum hi ni ta a ni. Major road te, eh, middle road ka tih na, middle road te, tin river te aw, tin pakhat leh chu, eh, railway te khan kan ti lang vek chin anga. Eh, railway chu. symbol kha hei an ni ta an ni ta a umm twenty twenty velah hi an kan dah a ni tichuan hei heta hi railway chu zar kawt a rawn pal tlang ta a ni aw railway chuan zar kawt a rawn pal tlang ta phawt tichuan ehh river river chu khawiah nge river a luan tih kha a kan en leh ang. hei te hi river a rawn luang a tichuan river chuan ehh chamari bulah aw dawrpui bulah te hian a rawn luang a a rawn ah kan ti ta lo lir lutuk a ni kan ti thei deuh mai a uai te hi umm te khi river a rawn ni ta tichuan metal rod aw metal rod a kha kan rawn dah lang leng a. He metal rod a khan i ta sel a, khawi lai nge metal rod a awm tik hian a rawn lang ta a ni tik hian identifications of point, line, linear and aerial features kan tih ho zawng zawng kha hmun khatah kan ti lang ta a. Tin nan water body hei water aerial aerial one hi water body kha a ni ta a symbol hi kan thlak anga water body ni vangin kan ti pawh la nge aw. kan ti pawh lang a siri kan ti tum ang a tichuan hei hetlai hi kan zoom vak loh chuan water body hi lang a lang pha lo a kan zoom vak ang a hei tihian water body kha tihian a rawn lang dawn a ni aw zoom vak deuh hlek loh chuan a lang pha lo a tichuan ih hei two te two ah pawh hian a lang viau tho a a hla atangin a lang thei lo a tih hian kan zoom ang a tih hian. water body kha aw tiin a rawn lang ta helai a symbol kan siam ang khan tichuan Arial kan tih kha settlement a khat i ta hei hi kan ti lang leh nge kan show dawn tihna nei chu ber a la umm hei hi settlement reng reng chu a send thin a kan hre anga chung velah khan kan dang a tichuan khi tikhian chiang takin kan. Point, Linear leh Aerial features ho chu lang ta a ni. Point te chu benchmark kan tih heng ho hi twenty nine point two te, chuan twenty eight point six tih te, twenty six point nine tih te hei dawrpui bulah hian benchmark pahnih a lo awm a. Aw point pahnih kha. Tichuan eh Linear features a lo kal a, ni chu a Highway forty four kha a lo chhoh ta a. Tichuan Chamari pal tlanga dawrpuia pal tlang chauh a ti hian. Aw tikhan chiang takin kha tawpaw sheet a mi a kha interpretation a kha awlsam takin heng pathum point, linear leh aerial features hmang te khanin kan tarlang thei dawn a ni. Aw khang ho kha khami bik exercise pahnihna identifications of point, line and aerial features tih bikah kha chuanin hemi task la tun bika kan khawih chu hma kan sawi tak ang khan polygon aerial features a kha a ni. Aw ti zawng kha Eh, hemi bikah chuan nise ka lawm e.